Zaligu teebu suri pihita ni yini, kanli dibayobu ti zani dibanii, dini ka ti yɛn zaŋ naagi ti ni daa piligi tɔɣisiri shɛli maa.
Zaligu teebu suri pihita ni yini, naayɔbu. Ti paagi a ni zaligi teebu suhuri pihi tani yini n lan yɔbu ti paagi a ni yi yi nya n ŋɔ ka di yɛli, Mali ya kpiɔŋ mini suhukpeeni pam di zɔri ya dabiɛm bee n-chɛ ka yi suhuri zɔhiri bɛ zuɣu. Dama Yawɛ ŋun nyɛ yi Naawuni ŋɔ ni be yi sani, o ku chɛ ka yi kɔŋ nasara bɛ n-chɛya m-bahi ka laa pɔi. Di saha ka Musa daa boli Jɔshua na nti yɛl o Izraɛlnim zaa ninni, Mali kpiɔŋ mini suhukpeeni dama nyini n-yɛn zaŋ niriba maa n-chaŋ ti kpe Yawɛ ni daa po pɔri bɛ yaannim sani. ni o ni zaŋ tiŋgban shɛli n-ti ba la nti chɛ ka bɛ deei li n-suli n-su. Kanlaa ni, Yawɛ n-nyɛ ŋun yɛn be a tooni, o ni be a sani, o ku chɛ ka a kɔŋ nasara bee n-chɛ ka a bahi n-chɛ a bahi di zɔri dabiɛm bee n-chɛ ka a suhuri zɔhira. Yawɛ n-nyɛ ŋun yɛn be a tooni. O ni be a sani, o ku chɛ a bahi ka chɛ ka a kpaŋ nasara. Ti ba ti duhi a nam ka tibigi a yuli yi sama shia yuli zuɣu, ka yi ni a yuli nyam jilima, a yuli nyam paɣibu, tɔɣisi ti ti zuŋɔ asiba ŋɔ, kaman a ni yu shɛm ti Duuma yi sama shia yuli zuɣu. Amen. Hallelujah. Ti paɣi ti duma naawuni ka puhi o taali. Yɛn piligimi ka yɛli ni shɛli naa wum yɛtɔɣa shɛŋa di maarila a suhi ka a wum shɛŋa mi ka di kaba a suhi. ka a bi mi a ni niŋdi a maŋ shɛm amaa hali di zaa puuni ti na ku paɣirila ti Duuma Naawuni karimba ni nyɛmbo zaaha nyɛla o yi ti nya ka o ni zaŋdi wuhiri shɛli n-wuhira ka di tumdi tuma din mi saɣindi karimba so nyɛla O ni bi tɛhiri ni ninvuɣ so ŋun deei wuhibu ni tum tuun shɛli ka o ti tumdi li chɛ ka di saɣim o suhu. Dabisa din gari maa ti yuunila Immanuel, Naawuni be n sani. Tiraya ni dini yɛn sɔŋ ti ka ti lɛbi ninvuɣ shɛba ban mi Ka saɣiti ni Naawuni ŋɔ yi bɛn sani, di ŋuna binyɛri shɛŋa bɛni di bi simdi ni di bɛn biɛhigu puuni, binyɛri shɛŋa bɛni di bi simdi ni ni bi kaani ban tum li, ka n gba zaa nuu ti bɛ di ni. Dama ni m mi ni n na ti tamlan naa ŋɔ kpe n sani la zuɣu. Alleluia! Ka daa yɛli ni, Ti yihi li mi ni di sɔŋ ti, ka teeri ti. Yiŋ dundɔŋ ni n-nyɛ li, tuma shee n-nyɛ li, daani ka a be, a ni bɔŋ gbaagi a maŋ luɣ shɛli kam zaa, binshɛɣ kam ka a yɛn niŋ, yɛtɔɣa ka a yɛn tɔɣisi bee biɛhigu shɛli ka a yɛn zaŋ ni a kpee, ka a teegi Naawuni ŋun be ŋɔ o beni sani. O yi ni beni sani zuɣu ni yɛn niŋ shɛli ŋɔ, di simdi ni di nyɛla o suhu ni ni paligi shɛli zuɣu. Di simi ka di nyɛla o suhu ni ni maagi shɛli zuɣu. Tin karim lu shɛli polo maa, a yi labi nyaanga a ni nya ka saha daa paagi ka Annabi Musa laɣim Izraɛlnim zaaha n-diri ba alizama ka tɔɣisiri ba ka yɛri ba, Naawuni ni pun tum binyɛr shɛŋa zaŋ ti ba na hal ti paagi lala saha maa. Tin kani lo shɛli polo maa, a ni labi ti kpuɣi kalinli yini di yɛli ni Musa ni daa ti paagi yuun kɔbigu ni pishi ka o laɣim ba ka yɛli, Suŋɔ, man ŋuna, n yuun kɔbigu ni pishi m-bala maa. Hal man ku lan tooi yi ka labina ni nir ni ni yi ka labina shɛm. Amaa di kpa talahi ni yi bi tam dimbɔŋɔ. N na ti tam la Naa ŋun daa lo yi yaannim alikauli la. Noo n-niŋ alibarika niŋ bɛ ni, ka zaŋ tiŋgban shɛli zaŋ ti ba la, lala Naawuni maa na nyɛla ŋun beni, ka nyɛ ŋun gbib o daalikauli. Nyama, o ni be sani o ku chɛnya, o mi ku bahiya ni ka boli Jɔshua n-zaŋ o na ti zali niriba maa zaa sunsuuni, ka yɛli ba, Jɔshua, nyini yɛn zaŋ niriba ŋɔ. n chaŋ ti kpe alikauli tingbani maa ni. Dama man ŋuna na ti tamla naa diima shɛhira ka yɛli ni hal Jɔɔdan mɔɣili ŋɔ m bi yɛn gbaai duli. Di zuɣu bina ŋɔ ka m bi bɔri ni a tam. Din karin shɛli maa, bina dibata n-yina nimaani. Din chɛ ka o karim naagi ka lab kpuɣi lala bina dibata maa yɛli, Ni di chɛ ka m mi na ka ti bi tam li, ti yi mi ni na ti tamla naa be ti sani. ka ti gbubi lana bira dibata din daŋ tooni na ti tam la naa eh, Musa daa yɛli ma Naawuni ŋun be ŋɔ ni ya ka o yɛn be di tuumi yɛli ni ya ai ni o be ya o be a tooni o yɛn bela a tooni o bi ka nyini yɛn ka nyini yɛn gari tooni n chaŋ an bɔri naa chaŋ shɛli ŋuni yɛn be a tooni Din yɛn chɛ ka a ku barigi, din yɛn chɛ ka a ku yirigi soli, din yɛn chɛ ka gabbu ku paag a, ŋuni yɛn be a tuuli. Immanuel yɛn niŋ yɛlimaŋli m-miniya biɛhigu puuni. Di ŋɔli shee ka ti gbaai gbaabu m-bɔri ni na ti tam la Naa Bia n-tooni binshɛɣu kam zaaha puuni. Din pahi ayi. ni o niŋ wula ni bɛ o ni bɛ a sani o yɛn bɛla a tooni amaa ka a tooni kɔŋko o ni bɛ a tooni chɛni maa ŋun nyaanga o niŋ wula o ni bɛ a sani Hallelujah. A yi shiri dihi tabili, a yi shiri mali yɛda ni Naawuni be a sani, ka o bi bela a sani kɔŋko, hali ŋuni m-be a tooni a ni chani maa, ka lan tom be a sani, ka o pahi n-ta. Di ni nya dini? Ka o ku chɛ a ka a kɔŋ nasara. Hallelujah. n bi mi bin shɛŋa din be a soli zuɣu n bi mi bin shɛŋa a ni chirigi ka di ŋmanila a yihi tahima ka di ŋmanila a tɛhim ni din naam maa n bi di nasara din naam maa din nyaŋma m maa ni n na ti tamla n naa ŋun be ŋɔ yɛliya ni o ku chɛ ka a kɔŋ nasara dibu o ni be a sani ka chɛ ka a lɛbi ninvuɣ so ŋun di nasara dabisili kam zaa. ka zaŋ alikauli din bahindi nyaaŋa yɛli. ni o kpi chɛa haleluya di bi nyaɣisi yaɣi di polo yɛn bela a tooni kɔŋko di polo yɛn bela a sani kɔŋko di polo yɛn chɛmi o yɛn chɛmi ka a di nasara kɔŋko amaa dahin shɛli n kani o yɛn ti ŋmaligi ka chɛa ŋun kuli yɛn bela a sani ka tahima zaɣ titali n bɔŋɔ ka tahima niɛŋ n bɔŋɔ ka bɔn chɛ ka mi ni a niŋ niŋsim din kuhi ni ti bi dihili tabili Hallelujah. Naawuni bɛ ti sani. O kuli bi bɛla ti sani konko, o bɛ ti tooni. O kuli bɛla ti tooni mini ti sani konko. O yɛli ni o ku chɛ ka ti kɔŋ nasara dibu. O kuli bi yɛli ni o ku chɛ ka ti kɔŋ nasara dibu konko. Naa maa dahin shɛli n kani ka o yɛn yɛli, Mam lahi miya. Dahin shɛli ka o yɛn n kani ka o yɛn yɛli, A lahi ka m bihi ni. Hallelujah! Alikauli kara m-bɔŋɔ ka di kpa talahi ni minya ti bi tam ni yɛla. Ti karimla yɛli ti ni ka Musa yɛli ba ni o zaŋla Joshua na ti zali bɛ sunsuuni ka yɛli, Yawɛ ŋun be ŋɔ Ŋun be a tooni o n be a sani paasita nyɛla ninsala bɛba o nyɛbu yi saɣi ni mini ya taɣatindi tumdi shɛli ka ti suhu maa yɛli ti ni di pa din tuhi di pa din viɛla ka naawuni ŋun be ti sani la mi Yi beni? Ya n yi di ya n ni niŋdi shɛli n yi di mali n yi n yi di tumdi shɛli n yi di mali hali shɛli ka ka n tiha nyɛla n duli duli kpee bi simi ni o nya din din niŋdi ŋɔ n paasita bi tu ni o nya binshɛli din niŋ ŋɔ dama din mali vi yaɣi din ŋmani chɔɣinsi. Ka na ti tabila Naawuni be a sani la, o ka di yɛra. Hallelujah! Wunsi o nyɛla yin baŋ ni bɔri ni yi baŋ shɛli. Ti guli ni paasita n-ti kanna ka a taɣi a biɛbu ni nyɛ shɛm. Ti guli ni a ti nyɛla paasita ka naan yɛli ni Wei ŋolo ŋɔ bi tu ni di bɛ ti biɛhigu puuni kamani o ni yɛli shɛli la eh, ti foya ka lee maani tahima wei kuli naai ni chɛ ni chɛ ka o baŋ na ti tabila naa kundi yɛli ti mi ni Naawuni ŋun bɛ ŋɔ yɛliya n ni bɛ a tooni n ni bɛ a sani n ku chɛ ka a kɔŋ nasara dibu n kuli ku chɛ a ni bɛ a sani Ka m mini a yi mali yi mali tiha shɛli din yɛli ti ayi hali gba ka paasita nyɛ bo amaa Naawuni ŋun bɛ ŋɔ o bɛn sani Naawuni ŋun bɛ ŋɔ o ʒe ni ʒe luɣi shɛli polo maa dama ku ni chɛ ka ti baŋ ni o bɛla luɣili kam zaa ka o yi be luɣili kam zaa ka bɛ ni bɛ luɣi shɛli polo maa din ŋuna ni yɛn nyɛ paasita ka bi lan niŋ shɛli ŋɔ hali ni mini Naawuni bɛn sani Di kpamba tubu anu n-chɛ ka lala bini maa piligi gbali nti di so ti kana ti nyɛli. Din Emmanuel bɔhimbo ka ti bɔhindi maa. Hallelujah. N yiri ti ti saha ti ni yɛn yuun la zaɣili ŋɔ ka taali eh zaɣili ŋɔ ka yɛlimaŋa ka ŋun bɔŋɔ mali ka ŋun mali yɛlimaŋa la yɛtɔɣa. Amaa di kpala talahi ni miniya mi ni Naawuni bela ti sani saha shɛli kam zaa. Di zuɣu ya tam shɛli kam zaa ka a yɛn niŋ shɛli kam nyin teemi bi niriba ayi maa ni di ʒe kpe ka niŋdi shɛli ka ti nya paasita ka chɛ maa a ni ʒe luɣ shɛli polo maa Naawuni ŋun be ŋɔ nini baŋsim Samaritan strategy ti malila shɛli ka ti yɛra coram deo coram deo laati ni yɛtɔɣa m-bala maa yɛli yɛli ka nya nya Yaha, Coram Deo, di gbunni nyɛla in the presence of God or before the face of God. Naawuni ŋun bɛ ŋɔ o nin bansi ni. Di so tuuni kam kan yɛn tum di simini ni teegi Naawuni nin bansi ni. Nyɛ ŋun tɛha ni paasita kani Ka chaŋ ti teei dɔnda gɔrili gari o zuɣu la, teei ma Naawuni nimbansini. Naawuni nimbansini. Nyɛ ŋun kɔhi so ŋma ʒiri ni o saha ni liɣiri na ka o saha ni niŋ na. Naawuni ŋun be ŋɔ, o nimbansini. Nyɛ ŋun yɛli ni zuŋɔ din tariga n gbabila yɛn saɣi ŋɔli ŋɔ, n ku deei li yili ŋɔ, n ku deei li zuɣu, n ku deei li biɛɣu ni. Naawuni ŋun be ŋɔ nimbansini. Hallelujah. N suhira mi pa dindima amaa n bɔri ni yi baŋ tin bɔhindi shɛli maa gbunni ni chaŋ ti paai shɛm di timsim ni chaŋ ti paai shɛm naawuni ŋun bɛ ŋɔ ni n bansi ni nyɛma kun ni yɛli ti ni pɔi ka a ti naan tiɛri shɛm ŋun ku yuun laa suhu maa puuni Man yi nya ma, ma mi din be a suhu ni, ya ŋun mi din be a suhu ni, ŋun yuun a mi. Di so, m min a yi mi ni o nin bansi ni. Bɔn n che ka m min a mi ni o nin bansi ni, ka yɛn niŋ niŋsim shɛli o suhu ni bɛ yɛn piɛl, ka yɛn niŋ niŋsim shɛli o din ku maagi o suhu o nin bansi ni. Koram deei o o nin bansi ni, Naawuni ŋun be o nin bansi ni. la ka kpahi a nuhi yi ni niŋ ka yi ni kali maa shɛli si di malo naawuni ŋun bɛ ŋɔ o nin bansi ka mali ʒiya naa nyɛ so ni yɛn chɔɣim ka di vi shɛm naawuni ŋun bɛ ŋɔ nin bansi n bi zaɣisi ka ti baŋ ni ti bɔhim shɛli na ti paari zuɣu ti naari zuɣu dabisi Di yɛlimi ni so ku tum ti taali? Ayi. Di yɛlimi ni a paɣa ku yɛli shɛli ka a suhu bi maagi, a yidana ku yɛli shɛli ka a suhu bi maagi. Din niŋ, din tooi beni, amaa hal di zaaha puuni Naawuni ŋun be ŋɔ ni m-bansi ni, ka lala zuɣu m bi bɔri ni n niŋ shɛli din yɛn chɛ ka man yi o suhupiɛlli puuni. Baa saha kuli bi nya mi. N suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka yɛli, Dɔya ti sa bɛ kpe bɔhinda. Dama shɛba ni yɛli, Noo, noo m-pa shɛli, o ni yɛli o ni yɛli o ni deei zilin shɛli maa, dini n-tahi li. Ŋaha suuri pia ni anu ka ti sa karim. Karim yɛlli ka ti wum ni yɛli shɛm. Ŋaha suuri pia ni anu, kalinli zaɣ yini. Ŋaha Proverbs sura pia ni anu kanli zaɣ yini
Zilimbali maa di suhuyisili maa yɛtɔɣ yoli yiɣisirila

suhuyiɣisili tuha soli ka o kari tu nini yini zaŋ tuhi o soli zilim balli aleluya naawuni sɔŋ mini ka niŋ ti yiko ka chɛ ka dabisili kam zaa ka ti suhi ye din yɛn niŋ shɛli ka di chɛ ka naawuni ŋun bɛ ŋɔ o suhu piɛli ti zuɣu ti zuɣu Emmanuel ni zaŋ ti na nti naari luɣ shɛli polo m-bala maa. M mini ya, dabisili kam, di kpala talahi ni ti teegi, di kpala talahi ni ti mi. Coram Deo, Naawuni nini bansi ni, Naawuni ŋun be ŋɔ, O yuuni ma, Naawuni ŋun be ŋɔ, O nya ma, Naawuni ŋun be ŋɔ, ni tɛhiri shɛli ŋɔ, O nya li, O mi li. Bɔhigu din pahi nyɛla, Ka daɣila o suhu ni maagi? di zuɣu ni yɛn tum shɛli ŋɔ ni yɛn niŋ ma bia ŋɔ shɛli ŋɔ ni yɛn niŋ n yidani ŋɔ shɛm ŋɔ ni yɛn niŋ n paɣa ŋɔ shɛm ŋɔ a mi o suhu piɛli di zuɣu o suhu ni maagi di zuɣu o suhu yi ku maagi di zuɣu zaŋ n labi yɛtɔɣa n bala maa yɛli ŋun ʒi n baɣa o suhu yi ku maagi di zuɣu nyini zaŋ labi o bi wum Hallelujah. N yi gbaai ni n zaŋ labi ka a gba zaa gbaai ni a zaŋ labi. Nyaɣasim ku kana. N bɔhimi ya, yɛn yi- n yi gbaagi n yi gbaai n suhuni ni yɛn zaŋ mi labi ka a gba zaa gbaagi a suhuni ni a zaŋ labi. Yaa mi shɛli ni lan beni ka di yɛla bi ne nini bee. N suhiri a mi zuŋɔ dabisili. A yi tam shɛli kam zaa, yɛn yi n-teei ma. a ni yɛn nyɛ paasa ka chɛ shɛli niŋbila Naawuni nini bansi Naawuni ŋun pun ʒila nimaani Naawuni ŋun pun bela a sani Naawuni ŋun pun lihirami di zuɣu teemi o ni be a sani maa zuɣu teemi o ni lihiri a maa zuɣu teemi o ni ʒi a sani la zuɣu ka niŋ wula ka gbaai gbaabu bin yaa ka zaŋ o nuu lan kari puuni a bɔri ni a tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni zuŋɔ a sani ka yɛl o, N Duuma, sɔŋ ma! Zo ma nambɔɣu! Niŋ ma yiko! Niŋ ma dahima! Sɔŋ ma ka n be a polo! Dibɔra din to ka bo? Dibɔra din kpɛm ka bo? Dibɔra din miimi ka bo? Sɔŋ ma ka n be a polo! Di chɛ ka n ti gbaai gbaabu shɛli din yɛn chɛ ka n yi a polo, amaa sɔŋ ma ka dabisili kam zaa ka m be a polo. Tɔɣisim ti ti Duuma Naawuni saha. Yɛli n ti Duuma Naawuni ni o niŋ ma yiko. Yɛli n ti Duuma Naawuni ni o niŋ ma dahima. yɛli ti Duuma Naawuni ni o sɔŋ ma ka chɛ ka a bi tam ni o be a sani, ni o di chɛ ka a tam ni o bela a tooni, ni o di chɛ ka a tam ni o yɛla ni o ku chɛ ka a kɔŋ nasara dibu yɛlimu, ni o di chɛ ka a tam ni o yɛla ni o ku chɛ a o ni be a sani saha shɛli kam zaa. Tɔɣisim ti ti Duuma Naawuni saha ŋɔ, ka yuli ni o zo ma nambɔɣu, ka ni o niŋ ma yi ka o niŋ ma tahima yɛlimu, ni a yi a pɔra, a yi a ku tooi amaŋmaŋ tolitoli di ku tooi nani. Tɔɣisim ti ti Duuma Naawuni saha ŋɔ. Tɔɣisim ti o, tɔɣisim ti o. Yɛlim o naa Suza, a ni mi, a ni mi luɣ shɛŋa a ni chana, ka mi binyɛr shɛŋa a ni niŋ na ka o suhu bi piɛli di zuɣu, ka mi a ni kpɛri binyɛr shɛŋa ni ka o bi mali suhupiɛlli zaŋ chaŋ di polo, ka mi niŋsim shɛŋa a ni niŋ ni tɛha shɛŋa a ni mali hal a ni ʒi kpe ŋɔ m di ni na ni, a malila tɛha shɛli ka amaŋmaŋ mi naan gbaari gbaabu ni a yi yi kpe ŋɔ a yɛn tum shɛli maa di pa o suhu ni piɛli shɛli zuɣu. Yɛlim o ni o sɔŋ o zumaa na m-bɔh a. Yɛlim o ni o sɔŋ ma. Yɛlim o ni o niŋ ma a dahi ma. Yɛlim o ni o chɛ ka o yi ka o yi zahira a biɛb puuni, ka zuŋ o mali chana, ka gbaar shɛli a ni gbaar maa ni tooi n-ti a dahi ma ka di niŋ a yiko, ka a lɛb ninvuɣ so ŋun ni tooi tum ka o yuli nyɛ chilima, ka a biɛbu ni tooi nyɛ din wuhi ni ninvuɣ so ŋun mi na ti tam la Naa biɛhigu m-bɔŋɔ. A yɛtɔɣa ka di wuhi ninvuɣ so ŋun mi Naawuni ŋun n-diri alizama ŋɔ. A niŋsim luɣilikam zaa ka di wuhi Ninvuɣ so ŋun bɔŋɔ, o shirimi ti Duuma Naawuni, tɔɣisim ti ti Duuma Naawuni ni a so zaa. Yɛlim o, yɛlim o, yɛlim o ni a so zaa.